Men taýyn mikrofon gowy dur. Bolýa. Sizem taýyn näme? Häzir myhmanymyz gelmeli. Bileje başlarys. Soraglarymyzy sorarys.
Barmy meni araňyzda tanaýan? Görmedige çözülmeýän syrdyryn men. Eşitmedik ýok bolsa-da adymy, kimdigimi taryp etmek kyndyr meň. Kämil wagty akmak etdim alymy, wagşy wagty ýagşy etdim zalymy, ýowuz wagty ejizletdim selimi. Kellä gelmez hünärlerim bar meniň. Men döretdim mergi diýen keseli. Hem goýdum alaçsyz lukman hekimi. Asly üçin kül eýledim Keremi, Ybraýym taşlanan alaw gory men. Ne dostum bar, ne duşman bar ýanymda, Hiç kim görmez duran wagtym alnyňda, Juda kyn däl, bir bogun bar adymda, Sümelgäm hem köňül diýen ýerde men. Meniň adym, yşk. Salam.
Sen? Hawa men. Sen maňa meňzeýäň, ýagny meň keşbime giripsiň. Sen bilmeýäňmi? Duýgulaň keşbi ýokdur. Menem duýgulaň iň beýigi bolamsoň, meňem keşbim ýok. Ýöne görýän ähli keşbimize girip bilýäs. Menem seň keşbiňde geleýin diýdim. Ýok, eger birahat bolýan bolsaň, başgasynyň keşbinde gelip biler. Ýok, ýok, ýok. Aslynda duýgularyň iň beýiginiň meň keşbime girmegi meni diýseň begendirdi. Çagylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin minnetdarlygymyzy bildirýän. Eger garşy bolmasaňyz, soraglara geçeliň. Adamlaryň köpüsinde ynjynandyklary üçin yşka we söýgä garşy ýigrenç bar we günäkär hökmünde sizi görýärler. Olara näme diýerdiňiz? Men diňe bir duýgy. Ýerinde we wagtynda ulanynsam, adamlara bagt we ýaşaýşa höwes döredýän. Mendäki yşk duýgusynyň magnit meýdanyna giren aňsat-aňsat meniň dartyş güýjümden sypyp, gaçyp hiç ýere gidip bilmez. Eger bu magnit meýdana akyl taýdan kämilleşmän ir girilse, ýa-da ýalňyş maksat bilen, ýagny diňe jynsy arzuw üçin girilse, onda beýle gatnaşyklaryň ömürleri gysga, zyýanyň bolsa uzak we wagşy bolýar. Käbir garaňky we kirli guramalar muny bilen soňlar, filmleriň, aýdymlaryň, hekaýalaryň üsti bilen, medianyňam güýjüni ulanyp, diňe söýgi barada ýaýlymlar etdirip, Ýaşajyk, heniz akly goýulşmadyk ýetginjekleri meň magnit meýdançama salyp, olaryň gelejegini ýok edýärler. Şeýlelikde meni dogry we ýerinde ulanmany bilmän ýa-da bildirmän, öz kirli duýgularyny meň bilen goşup, meni ýerli-ýersiz öz jyns arzuwlaryna gurban edýärler. Başlaryna bela gelende bolsa, ähli günäni meň üstüme atyp, özlerini akjyk jüýje edýärler. Bu adalatly däl. Siz näme üçin bar? Siziň ýaradylyş maksadyňyz näme? Asyl ýaradylyş maksadym ylahy söýgi. Siziň, ýagny adamlaryň arasyndaky söýgi ylahy söýginiň bir damjasy. Adamlar yşk ýa-da söýgi diňe özleri üçin ýaradylandyr öýdýärler. Aslynda, älemdäki we beýleki ölçeglerde ýaşaýan barlyklaryň ählisiniň, şeýle-de ösümlikleriň, haýwanlaryň, hatda jansyz maddalaryň, ýagny atomlaryň ýaşaýyşdaky barlyklaryna dowam etmeleri üçin iň ynamdar sebäp mendirin. Ýagny men olaryň nesillerini dowam etdirmek we bu döwürde bir-birleri bilen bolan baglaryny güýçlendirmek üçin ýaradyldym. Göz öňüne getirip görüň. Men bolmadyk bolsadym, kim öz rahatyny bozup, ýat biriniň näzini, derdini çekip ýaşaşmak islärdi? Kim çagany dokuz aý garnynda daşap, çaga doglanda ölüm agyrysyny çekmek islärdi? We kim gijeleri ýatyrmaýan, Öňki ýaşaýyş düzgünlerini çepbesine çöwürýän, maddy we ruhy taýdan külpet bolan çaga seretmek islärdi. Towugy ýigrimi bir gün ýumurtgadan jüýje çykýança ýerinden galdyrmaýanam. Ýumurtgadan çagalar çykýança olary goramak we ýetişdirmek üçin özi ölýänçä galdyrýanam. Hatda Şemiň ýansa gutarýandygyny bilýändigine garamazdan, ony töweregini ýagtyltmakdan lezzet aldyrýanam mendirin. Eger men bolmadyk bolsadym, şu görýän ýagty jahanyňyz bolmazdy. Ösümlikler ýaýrap gözellik bermez, güller açmaz, köller joşmazdy. Jandarlar köpelmez, ýaşamak we durmuşdan lezzet almak kynlaşar, her ýerde ýigrenç we bahyllyk möwj alar, kyýamatyň wagty ýakynlaşardy. Mensiz älem sönük, duýgular ýetim, maksatlar bolsa kör bolardy. Adam aşyk bolanda, bedenine nämeler bolup geçýär?
Adam aşyk bolanda, ýürek esasy orunda ýaly görünse-de, asyl aşyklyk, kellede, ýagny beýnide başlaýar. Ylym dünýäsiniň meni taryp etmegine görä, adam aşyk bolanda beýnide begenç duýgusyny artdyrýan dopamin gormony we aşyklyk duýgusyny döredýän feniletilamin we nöropinefrin gormonlary bölünip çykýar. Bu gormonlar aşykda magşugyny her gezek görende ýa-da seslerini eşidenlerinde ýüreklerini gürsülledip urduryp, Gan akşyny çaltlaşdyryp, olarda gülgüne bulutlaryň üstünde uçup ýören ýaly täsir döredýär. Adaty adamlaryň beýinleriniň öň tarapynyň, ýagny frontal lobunyň akylly pikir etmek ýa-da dogry karar almak ýaly wezipesi bardyr. Emma aşyklarda bu bölegiň, ýagny frontal lobuň has passiwleşýändigi görülýär. Bu aşyk adamda yşk duýgusynyň, ýagny duýgynyň akyldan has öňe geçýändiginiň ylmy subutnamasydyr. Belli wagt soň olary bir-birine baglaýan baglaýjy oksitosin gormony bölüp çykýar we olaryň arasynda söz diňlemez, akyl almaz derejede gopmaz bag emele gelýär. Bu döwürden soň aşyk gününiň togsan göterimini magşugyny pikir etmek bilen geçirýär. Şu wagta çenli ylym dünýäsi meň himiýamy öwrenmek üçin köp işler geçirse-de, henizem meni doly tanap we taryp edip bilenok. Meni iň gowy taryp edýän we tanaýanlar bolsa şahyrlar.
Hawa, Perhat Şirin üçin dagy köwüp aňyrsyna çykýa. Mejnun Leýla üçin çölde ýyllap diwana bolup gezýä. Aşyk magşugyna goşgy ýazanda, gökdäki ýyldyzlary boýnuňa monjuk edip dakaýyn diýip kösenip ýör. Habar ýok, iň ýakyn ýyldyza barmak üçin ýagtylyk tizligi bilen dört ýarym ýylyň gerekdiginden. Duýgy akyldan şeýle öňe geçýän bolmaly-la. Biziň yşk gahrymanlamyzyň ýanyna Romeo-Julýetta kimmiş? Arman süýrügi ýok-da. Onça adamyň içinden näme üçin aýratyn-da birine aşyk bolýas?
Magşugynyň şekli, sesi, hereketleri we ýörite ysy aşyga täsir edip, ony özüne maýyl edip bilýär. Aşygyň hyýalynda belli bir altyn ölçegde magşugynyň keşbi, sesi we hereketleri bolýar. Bular gabat gelende oňa aşyk bolup bilýär. Şeýle-de her adamyň özüne degişlije yzsyz yz-yzy bolýar. Bu yz-yzlar, ýagny feromonlar, adamyň burnundaky womeronazal organy tarapyndan alynyp, beýindäki ýörite aşyklyk merkezini herekete geçirip, ony aşyk edip bilýär. Emma her ys däl. Ýörite diňe aşygyň genetikasyna iň dogry gabat gelýän ys täsir edip bilýär. Käbir aşyklar bolsa, magşugyna aýtman, hyýal dünýäsinde oňa aşyk bolup ýörýär. Mundan magşugynyň habary ýok. Siz adamlar beýle aşyklara platonik aşyklar diýýäňiz.
Walantina gününiň size dahylly ýeri barmy?
Walantina gününe dogry düşünmek üçin ilki bilen onuň Taryhyny bilmeli. Rim imperiýasynyň imperatory ikinji Kladius döwründe imperator söweşlerde sallah esgerleriň öýlenen esgerlerden has gowy söweşýändiklerini görüp, ýurtda öýlenmegi gadagan edýär. Emma gadagan bolmagyna garamazdan, hristian katolik Walentina atly ruhany gizlinlik bilen nikalary gyýmaga dowam edýär. Muny eşiden imperator ony zyndana atdyrýar. Zyndanda Walentina sakçynyň gyzyna aşyk bolýar we on dördünji fewralda dar agajyna gidip barýarka magşugyna Seniň Walentinaň atly hat ýazýar. Ana bar bolany. Muny pursat öwürmek isleýän söwdagärler mundan nädip biznes edip bolarka diýip bu işiň söwdasyny edip başladylar. we häzirki döwürde bir milliard adamyň başyny aýlap, gözlerine çöp atyp, özlerine gazanç gapysy açdylar. Adaty ýagdaýda hakykatdanam söýýän adam bir gün däl, her gün söýer. Ýagny, görşüň ýaly, meniň bu gün bilen, ýagny on dördünji fewral bilen hiç hili dahylym ýok. Yşk, söýgi we mähir arasynda näme tapawut bar? Başda-da belläp geçişim ýaly, adamlarda meniň barlygymyň esasy maksady maşgala bagyny we bütinligini saklap, olaryň nesillerini mähir-muhabbet bilen dowam etdirmek. Muň üçin ilkinji basgançak bolan yşk bilen başlaýan. Men yşk bilen erki adamy we aýal maşgalany bir-birine pugta we jebis baglaýan. Yşkyň dartyş güýji we adamdaky täsiri şeýle bir güýçlidir welin, Köplenç erki pes adamlar kontroly ýitirip, ýalňyş işlere baş goşup bilýär. Yşk güýçlüdir, ýöne täsiri gysgadyr, ýagny ortaça iki ýarym ýyldyr. Bu döwrüň içinde men wagty dogry we ýerinde ulanyp, olaryň durmuş gurmalaryna itergi berýän. Durmuş guranlaryndan soň, yşkyň täsiri gaçyp, ol ynamyň, wepalylygyň we hormatyň bedeni bolan söýgä öwrülýär. Söýgüde yşk duýgusy sebäpli dörän dartyş güýji azalyp, akyl herekete geçip, duýgynyň yzyndan ýetip başlaýar we logika işläp başlaýar. Çaga doglanda söýginiň içinden iň arassa we iň soňky hal bolan mähir döreýär we bu ene-atanyň çagasynyň ýagny nesliniň dowam etmegi üçin iň esasy duýgy bolup durýar. Umuman aýdanymyzda, yşk baglaýjy, söýgi dowam etdiriji, mähir bolsa, netije. Bolly bolly öçüräý. Gelişem gidişem belli däl özi ýalak. Öçüräý öçüräý.